enhlekani lowunene hi le ka jiwan solima ka muchanel chanel yi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla swilo swa manyunyu hi leswi n'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla enhlekanini wa siku ra namuntlha hi na dr maxaka sithole eka chanel leyi nga na ku tlula 99000 subscribers eh, doctor hi kombela mi xeweta vanhu lava va nga ku hi voneni ndza mi xeweta vayingiseli na va va vukeli hinkwavo ya eh, hi mina doctor sithole maxaka ayi ya doctor eh, hi byeleni laha loko swi ta ka timhaka ta ku femba mm. i mani loyi a faneke a femba vanhu and i mani loyi a faneke ku a fembiwa ya yeah. ku fembiwa ku kambirhi okay ku na ku kumbe bava kumbe kokwana ni ku munhu wa le kaya i lovile i lovile a na xiviti se i le ku vilayeleni a fanele a siya marito wo karhi se a nga swi kotanga ku siya marito se hi mu fihlile ya lava nyamusolo a vuya a ta femba i ta khoma moya wa loyi a nga lova a kota ku yi byela ku a lava ku yi siyela yini kumbe i lava ku hisela yi endla yini swi ta lava nyamusolo okay. hi xitalo nyamusolo swi tirhisiwa ku va na moya lowu nga ku u le mirini wa wehe u lava ku vulavula nyamusolo a nga nyiki munhu laki nyamusolo a yi ku femba ku va ku lapha ku ku femba hi ku lapha ku femba yo va swo fana na netiweke ya ku u khoma moya lowu nga mirini wa wena ku ri u kota ku ku hlamusela timhaka mara a swi ri un'wana na un'wana laha vabyaka u fanele ku a fembiwa a-a hi na ku femba hi xi ka hina va ndhawu swi suka ka hina va ndhawu hina hi swi tivaka kahle kahle ku ri ku femba swi vula yini kumbe ku na munhu wa ku i na kahlekahle swi nga swi hlamusela leswaku ku love munhu u fanele munhu loyi a vulavula i love a nga vulavulanga i love na xiviti swo swi lavaka nyamusoro hi xitalo mm. a ku khoma moya wa munhu luya kumbe hi bava kumbe hi kokwani kumbe i fe a siya a siye swilo hi ku hamba le ku hambaneni a swi vanga swilo leswiya no a yi laveni nyamusoro a femba mufi a yi byela ku hi endlisa ku yini kumbe leswi hi swi nyika mani kumbe mali leyi a nga yi siya a yi ri ya mani yi fanele yi kwihi nyamusolo wa ta mara nyamusolo loko a fika swa ku vo tala va femba mara ku na ku femba straight ku na ku femba ku actor ku, ku, ku, ku tikomba ingaku wa femba u nga fembi loko munhu a fika a ta i ta ta femba eh, kokwani mani mani i faneleke loko a khoma moya wa kokwani a vula ku ri hi mina ximanyamanyani a tlha a vula na ku ni lava mani mani na mani mani na mani mani va kwihi le loku a a mu byelanga luya se va va vulewa hi va- va vitiwana hi mani hi moya wa mufi luya se hi ta va na ku tshemba ku eyi benya musolo loyi wa vona loyi Yeah. na mbuti leya mina leyi ni nga yi siya ka mani mani i kwihi mbuti ya mina a nga yi tisanga na yi kombela mara hi swaku nyamusolo yi ta fika a mu vutisa mavito a mufi a tlhela a vutisa na xivongo loko se a khome xivongo xa moya wa munhu luya a tlhela ku hi mina mani mani mara i yi vutiseleni ku sungula no no a yi ku femba ku femba hi ta ku hi ta ku yini mara hi ku hi ne hi ri ku fembela muxindawu ku fembela ku swana ku mi teka nchumu laha mi ya xi tumbeta lahaya mi nga mi nga ni kombisanga loko ni fika mina laha ni ku no ni famba ni ya laha mi nga tumbeta kona mi fika ni teka Yeah. hi yo hi rito ra ku femba ku femba hi xitawu ku fembela ya ba- kambe va ri yini ni ta ku yini xitsonga ma ku ku ku ku tiva swilo swa ku Mm. eh hi le ri ku fembela Yeah. se hi swona i fanele ku a mi byela swilo leswi swi nga endleka a nga ri koho leswi nga endliwa hi mufi kumbe leswi nga endliwa hi munhu wa loyi a wu hanyaka mm. wa mi byela na yi twisisa eh. doctor maxaka eh. eh timovha leta n'wina leti ta tikomba ku mi fumile ni kombela u tirhisa rito rero mi fumile se hina loko hi vona munhu a ri so hi hleketelela ku i na nyoka ku nga va ku ri ntiyiso ku ri kona rifumo ra ku ta hi tinyoka ni ta sungula hi ku pfumela mm. ni ku e ri koho mara hi muxaka lowu hina loko yi hlanganisa mirhi ya ku susa swo biha emirini wa munhu kumbe loko se hi hlanganisa mirhi ya ku luyela ku munhu a kota ku lwa na vanhu lava va mu hluphaka evutomini bya yena kumbe hi hlanganisa mirhi ya ku munhu a hlamba a va na laki kumbe hi biya miri wa munhu hi hlanganisa mafurha a swiharhi nyoka ya nghena swiharhi swa minenge ya mine swa nghena swinyanyana swa nghena tintlhanvi ta nghena munhu a hlamba swilo swa ye swi lulama kumbe a tiswa swilo swa ye swi lulama ne na nyoka yi nghenile phela kwalano right mara hileswi swa ku ku na nyoka leya ku hanya leyi tekiwaka yi vekiwa endlwini yi tshama ka kamura yi nyikiwa makondlo na ku swi vona mina va tikomba hmm. a ku ya hi mina a ni ku a swi kona xikombiso hi lexi um eh, mwaxo ni nge fuyi tinyoka la ni ti traina ku ri ti kota ku landza mali emavhengeleni kumbe a tibangi ne hmm. yi nga teka vo six months kumbe three months ku ri yi kota ku tolovela ku teka mali ne se ni na twenty ya tona ta swi kota ku landza mali bangi ya tiblaza kwihi kwihi kwihi kwihi ni ti endla vo one million hi vhiki n'we le ku mi fika ka mina mi lava nyoka ni ku ni lava 20000 ni mi nyika nchumu xa ku endla one million Swi- swa hanya swe leswi a swi endli sense tena u ta teka nyoka hi leyi ya hanya hi leyi yi endla mali N'wina- kasi loko u ta u ta teka nyoka leyi u yi nyika munhu yi endla mali u ta lava u lava yini kasi hi nyoka leyi ni lava mali kasi nyoka leyi yi endla yini mali ku xavisa vubya bya swi kota u nga sweka vuswa u tlhela u covela hi vuswa u dya vuswa swa koteka se leswiya i ririmi ra ra vunyanga ni ku swa mm. va ri ku na business language mm. swi vula ku na ka ka ka vunyanga i ririmi ra ku ra vunyanga mara a yi swi kahle kahle va tin'anga loko va ri kola va swa swi endlaka a ni kombela ku va swi tshika swa ku swi yisa mayemo a vunyanga hansi lavan'wani va kotaka ku hleketa kahle va ti nyika nkarhi wa ku hleketa va ta vhela ku a hi tinyanga mani axi i eh, mhaka wa ku u nge khomi tinyoka ti ten ta swi kota ku endla mali mana u tlhava ku ni ti xavisa ni lava ah. mali once off wehe u ta endla mali vutomi bya wena hinkwabyo mm. a swi twa kahle kahle kahle mirhi leyi endliwaka yi hlanganisiwa na tinyoka na mirhi na misinya i koho mara nyoka leyi hanyaka ya ku yi landza mali ta yi ta yi veka la a yi koho swa twisiseka loko hi kha hi ta minkarhi ya ku tala loko hi kha hi ta haleni na loko hi kha hi tlhela na loko hi nga ri haleni hi ri kwalomu makaya hi tala ku hlangana na vanhu mi kuma ku va bohi vuhlalu va mbali tinjeti mapalu mara n'wi ya mina swona swilo leswiya ku hambana ka vanhu lava va ku mbala swilo leswiya swo taniya na tin'anga letin'wana ti nga mbariku swa ku swa ku taniya hi kwihi a ni ku munhu loko se a na swikwembu i khomiwe hi swikwembu hi vokokwani hi vohani u fanela u mbala swimbalo leswiya u tikomba ku pfumela u le ku pfumeleni kumbe u le ku dyondzisiweni swa vunyanga wa mbala swimbalo leswiya i thwasana mara no ti ku ri munhu loyi se hi nyanga a mbala vuhlayi marhambo vusiya bya yini na yini na yini ha van'wani vo chuhisela ku ri munhu a kota ku vona ku yeyeyeyeye loyi vhela yeyi mm. ya no hi yena loyi hi yena hi yena mara a swi nge endleki ku ri munhu i nghene xikolo i hetile xikola se wa tirha tanihi n'wina sweswi se mi mbala um school shoe na junifomu mi komba vanhu kumbe n'wi fundile a ah, hinkwerhu hi fundile phela hi tlha hi siya uniform hi ya ka ka college hi ya university mm. ha hambala uniform se we wa se u le ka university u le ka college u hetile u loyi a ra ma wa mbala uniform ya xikolo swi ti kota ku a wu pasanga xikolweni wa tlhelela kwihi eku ripiteni swi vula ku lomu va kumaka va ri tin'anga va va hetile hinkwaswo mara va se va ambala swimbalo swo ya exitaratweni va ha le ku ripiteni xikoho xi nga xota va le ku xi lunghiseni a hi nyanga ku fana na mina seswi ndzi ri nyanga ni nga va na na malembe tani se hi fika ka forty years ndzi ri nyanga eh. a ni nge mbali swiambalo swa swa swikwembu ni ta swi ambala siku leri yi karhi hi phahla kumbe hi endla swo swa swa swikwembu ka ciniwa mancomani ya hu nga ambala mm. mara not exitaratweni okay ti ti tele tiloyara phela mi tshama mi vona shoprite munhu a mbele gawuni ya loyara a nghena shoprite eh, a swi endleki okay a yi humeli nyana ka tin'anga eh. ku na vanhu lava va ku mi kuma ku nkarhi wun'wanyana loko va va ka va rhandzana na vanhu mm. loko se va ku va tolovelana nyana vuxaka bya vona bya fa va rhandzana na un'wana loko se va ku va tolovelana va lava ku tekana vuxaka bya vona bya fa va pfuneka njhani valava lava va pfuneka um va pfuneka ngopfu i problem leyi vo tala loko va ta ka hina ende hina hi tirhisa tihlolo mm. ha hlahlufa loko munhu a fika ka hina mm. hi vutisa ku why swilo swa ye swi nga fambi kahle mm. i kuma ku um a swi fambi kahle u kuma van'wani va na tokoloxi van'wana u kuma ku se a kaya ku na moya ku fana na hina va ndhawu vanhu vo tala va muxaka ya matsonga maswati va na ku hlupha hi va ndhawu hmm. u kuma ku na ndhawu wo karhi mhlanga kumbe hi moyana kumbe hi simangu kumbe hi sithole kumbe hi tivana hmm. i lovele kaya ka voho se hmm. i lava sati kumbe khale va tshame va ku mhlanga u nga yi hluphi tshama ka sati loyi loko a tekiwa um hi ta ku akela muti u kuma ku mukumbi lowa mindhawu i tshame ka loya i tekiwile i tekiwile se vatswari va lovile i tekiwa se ku sale vubuti ntsena xitori lexi xi nga endla hi vatswari a nga a nga xi tivi sisi loyi a tekiwa ya aka muti kun'wana muhlanga wa ha lava nsati kaya ka n'wina i ta endla ku vana lava vanhwanyana hinkwavo kumbe na vafana loko va kuma jaha a nga na problem swi ala ku ri se jaha leriya ri tshembisa ku lovola wa- u ri no i nsati wa mina i ta i ta teka tintombi hinkwato a ku yi vavasati va mina hinkwaswo a va se mu nyika wa yehe straight vo tala va hlupha hi swilo leswi mara loko se va fika ka hina hi ba tihlolo hi kuma ku hi mhaka leyi se ha kota ku va byela ku no famba ni ma endla so na so na so na so kumbe mi phatla so mi hlanganisa swo karhi swi ta va na munhu un'we la nga ta swi tlhogomela van'wani lava va ta pfuneka swa kondleka van'wani u kuma ku se va na problem ya tokoloxi van'wani ko va munhu kunene wa voko ra vunharhu a vhela ku loyi va ka manimani hi khale va lovorisa vana va vo va mina a va tekiwile a va tekiwi a teka misava ya kwini ya kwihi a hlanganisa a chela ka luya kuma ku se i na badi a swi ka va munhu wa xisati ntsena va ko va vanuna u kuma ku se wa swi lava ku aka muti ma loko a hlangana nsati i hlangana nsati wa ku hlupha ya loko a sungula ku ni la ku mi teka i wa mi hlupha mi tshika lava un'wana njalo njalo swi endlwa hi hi vanhu hi voko la vunharhu hi ta kula vuloyi kumbe ku na mikwembu leyi nga kaya ka n'wina u kuma ku mikwembu leyi a yi fambisiwanga kahle khale i lava ku lunghisiwa ya mi vangela mabadi swa twisiseka swinene Eh. ni kombela hi tlhelela ka liya tin'anga Eh. ku na vanhu lava va thwasaka mara va nga tirhi ya swi vangiwa hi yini swin'wana swi laka ku thwaseni okay masiku lawa vanhu va xi- va tirhisa ngopfu swilo swa ni ta ku yini mara ni ta ku yi xilungu u kuma ku munhu wa thwasa hi mutsonga muvhenda mpedi mbe mundebele va hlanganile loko va fika ka nyanga va va ku thwasa un'wana na un'wana i tele ku ta endlela swa ka voko kumbe i ta yi ta endlela mikwembu ya ka voko ya matsonga kumbe ya mandebele hmm. mi tsundzuke ma swi tiva ku mimba swiambalo swa hina ma matsonga na mandebele na mavhenda a swi fani ma loko se va fika enyangeni va ambala ku fana u kuma va ri mathwasa a mani mani va ambale swikiva swo basa hinkwavo hmm. and a hi va xivongo xin'we a hi va muhlovo wun'we a hi ririmi a hi ririmi rin'we and then a mi telanga ku to endla vunganga byo fana mana mi ambala ku fana swi endla ku mikwembu ya munhu i fika lahaya a nga ha koti ku endla leswi swi lavekaka emikwembu ya yena i lan'wa mm. u sala u practice-a swa nyangale ya wena mana mikwembu ya wena yi tlhelele ndzhaku mm. se u ta heta va ku tisa kaya va tlhava timbuti va tlhava hinkwaswo kuma ku a wa ha lori a wa ha voni a wa ha ri na sayini ya mikwembu mm. loko u fika kaya a ku vi na ndhuma ya ku um ku te nyanga laya hambi vanhu loko va ya ku ku hlahlufe vanhu vo tala hina tin'anga va yi hleva loko va ta ka mina ka sithole va ya ka nyanga yin'wana ya zitha fika va ka zitha kona va zitha ni chekeleni laha ku ni vitana switswata ri biya muti zitha ku a ku i lweyi eyi swo swa yeye i ta biya mara swi lava ku mi tshama mi mi karhi mi pfuxetela mi pfuxa mirhi leyi hi lembe mi nga pfuxeka nharhu va ku no ni lava munhu a ta tirhaka kan'we swi hela va ku a yi loyi a nga ta swi kota leyi why mirhi ya ye i week hi mhaka ku mikwembu la yena a yi koka ye o sala na mirhi lava nga mu dyondzisa yoho mara mikwembu leyi venyi va mirhi a va ha ri koho mm. swa endla ku munhu a nga a nga tirhi xa vumbirhi munhu a nga thwasa a heta ku thwasa a vuya na mikwembu i endle hinkwaswo i kuma ku ku na lava va tivaka swa vuloyi mm. ne mm. va fika va va pfala ku pfala ka voho i ku veka mirhi ya ku ku nga ti munhu ka yena kumbe va veka mirhi ya ku mirhi leya yena i nga ha tirhi mm. loko a hlambisa munhu kuma ku munhu a vanhu a va ha pfuneki murhi loyi a wu tirhisa khale a nyika munhu a hlamba a kuma mintirho loko a nyika un'wana sweswi u ku hayi a swa ha maki nchumu a swa ha endli next mm. se valoyi va nghenile emirini ya yena va yi bakanyela va yi chela mirhi ya vona a ya ha tirhi nchumu ya swa endleka se loko va ta ka hina hina tin'anga vo vo dokota sithole maxaka ha kota ku kamba hi vona ku swi onheke kwihi ka laha u nga thwasa koho kumbe u vuye kahle a kaya ku va na problem ya mikwembu ya vangiwa kumbe ku na lava vusiku lava nga ta ka wena va fika va chela swilo swa vona loko yi swi vona hi ta ku byela ku lunghisa leswi na leswi na leswi kumbe ku laveka murhi wo karhi tirhisa murhi wa so na so mukwembu yi kota ku vuya munyanga byi ya mahlweni wu pfuna van'wani vhela a va voni tin'anga loko a fika ka wehe i na hi na mali ya ku hlahlufa kuma ku munhu wa fika ku hi la ku ba tihlolo i mali muni five hundred rand a humesa five hundred a tlhaku ni ta ku pfuna hi mhaka u lava yini kahlekahle laha i teke mali ya tihlolo a tlhaku kahlekahle mi tiso yini laha mi lava ni mi pfuna yi swo swa ku fana na yini so hi tele swona hina hi hlamarile hi la ku twa wenyana ma ni twisisa and then u kuma ku se a a nga voni nchumu se vanhu va ku kamani mani mani exi loyi a nga voni hmm. ku na lava vonaka u kuma ku loko va hlamusela munhu u n'wi byela leswaku na yehe swa swa ha mu khomile na yehe nyanga ma hmm. vona ku fana ku va mu byela ku no mali ya wehe ya hela ma ni twisisa phela na mali hambi wa miliyoni ya hela leswi a hi tihlolo ya mali yin'wana na yin'wana ya hela hmm. mali ya wehe loko u yi kuma hi tshami u nga hola mali u yi veka endlwini u veka hola mali u yi veka endlwini swa twakala mani a swi twali eh? a swi a swi twiseki se hi swo swin'wana swa ku loko va swi endla vanhu va swi endla tanihi hi slogan kasi swi le ku dlayeni vunyanga vunyanga u kuma ku munhu wa ta ka wehe i van'wana lava taka ka hina i khale va famba tin'anga mm. se va twa ku na nyanga ya nyowani la ya ku thwasa va ta ka wehe mara va na 20 years va karhi va famba tin'anga wehe se u na three months u ri nyanga ne se vope hi professor than wena Yeah, va va- tiva ku finda va wena na vutivi hinkwabyo dangi se loko va fika ka wehe wa byela ku a hi famba lava mbuti mi lava huku vuya ni ta mi hlambisa Loko swi swa teka vona tihuku swi letiya u tshema switiwana nyana u va hlambisa hi tingati huku liya u nyika sati ku hi ncovela va ku amusi loyi kahle kahle u ti lavela ncovelo hi hina loyi Yeah. ma ni twisisa Yeah. se hi swin'wana swa ku loko se va ta mara a va ha vuyi u kuma kuti ngati n'wantu kuno kamina munhu ku afika nomunyika muri a nga ha vuyi vanhu va mina va ta mara a va vuyi Yeah. why va nga vuyi va kume swin'wana swo ka swi nga ri kahle ka wena ya a va ha vuyi hikuva vona va tiva tinganga to tala dangi ku hindza wena Yeah. i na 20 years a karhi a famba tin'anga vo mamboni vo machazi M- mozambique kwihi manika kwihi i fambile sofala i fambile wena wa ha ku sungula u na three months u ri nyanga a ta ka wena a kuma vutsotsi lebyi a nga byi vona khale ka lava nga va tshika a velaku ayi loyi i fana na loyi a mm. ma ni twisisa se a yi ringeteni loko u tirhisa swilo ku yena yi nyiko yo nga nyikiwa yoho hi swikwembu vanhu va ta ka wena va pfuneka va ta a ta hi ku longolokana dr maxaka tsundzuxa vayingiseri ku mi kumeka kwihi rini um mina ni tirhela agent fes hi kona ni nga tshama koho sweswi la yi kayi ka mina la ya um ni va koho hi muvhulo wa vumbirhi wa vunharhu um ni le jan fes hi wa mune le tsanini um ka mhlava a jb xa section ni va koho hi wa mune un'wana na un'wana Hi Wavuntlhanu ni kumeka aPolokwane 78 Paul Kruger ni va ko hi Wavuntlhanu un'wana na un'wana hi Mugqivela ni kumeka aBochum eh va ri Shalas Complex ndzi va ko hi Mugqivela un'wana na un'wana shop number 8 hi Sonto ni kumeka aThembisa aMakhulung house number 719 hi le Makhulung hi le Thembisa Skylab Street van'wana ni va loko va fona

76 26 082 044 76 26 na khensa vayingiseli hinkwavo na varhangeli na vavukeli um i doctor sithole loyi ya ya ya n'winyi wa timovha leti ya ya ya ta xota tin'wana ti le ndzhaku ta vana leti Ya, na tona leti, A ni- ya. a swi lava ku byela munhu lawa ku hlambisa swo swa swilunga swa wenyanga swi nga si Swi nga lunga si lunga. a swi lava ku murhi wa ku loko wu tirha Yeah. a wu sungule hi mina ni hlamba swa mina swi lungha ni ta kota ku hlambisa un'wana kumbe a ta ku bastol ni kombela mu ni mpambulela Yeah. ya hi le ka johnson i maka muchannel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla um hi leswin'wanyana swilo swa m- xiyimo xa le henhla hi mi tisela swona anhlikanini wa siku ra namuntlha hi khensa na muhumelerisi wa hina laha nga kona minkarhi hinkwayo loko hi kha hi kandziyisa tivhidiyo leti inkomu